Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary tamamlandy. Saparyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ugurlary, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleň ýagdaýy, şeýle-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy.
Mary welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz ir säher bilen welaýatyň Wekilbazar etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň A ekin meýdanlaryna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudak edaralaryň ýolbaşçylary garşyladylar. Hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň toplumlan esasda senagatlaşdyrylmagy netijesinde ykdysady ösüşiň gazanylýandygyny aýtdy. Şeýlelikde, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik ösdürilýär. Aýratyn-da, ýurdumyzyň dokma senagatynda ýakymly, ekologiýa taýdan amatly lybaslaryň köp görnüşleri öndürilýär. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Ýeňiş tikin fabriginiň aýakgap önümçiliginde iş alyp barýan hususyýetçileriň işjeňlik görkezýändiklerini aýtdy. öndürilýän önümleriň ekologiýa taýdan amatlydygyny belläp, hormatly Prezidentimiz bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly Prezidentimiz galdaçy kärendeçiniň ekin meýdanyna bardy.
Essalawmaleýkim! Essalawmaleýkim, Gahryman Prezidentimiz! Men Pirsaýat Amanberdi, Wekilbaý etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň kärendesi. Mary topragyna sag adamlara düşümlik bolsun! Gahrman Pirdeziň, Meň şu ýerde ýigrimi bäş gektar bugdaýym bar. Şu bugdaýymyzy güýz aýynyň sentýabrynda ekip, gowy gögeriş aldyk. Onuň netijesinde artynky kadalaryň esasynda gowy ideg edip, dökün berdik, suw berdik, bol hasyl aldyk. Hemem şu ýerdäki bugdaýym. Nesip bolsa, kyrk sentneri geçirip hasyl alarys diýip umyt edýäris. Gahryman Arkadagymyz, Siziň bagdaýhanlar üçin edýän aladaňyza welaýatymyzyň bagdaýhanlarynyň adyndan, maşgalamyzyň adyndan sagbolsun aýdýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun, Gahryman Arkadagymyz! Soňra galdaçy kärendeçi mähriban Arkadagymyzdan oraga ak pata bermegini haýyş etdi. Ýa bismilla.
Şu pursatda dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň kuwwatly Claas hem-de John Deere kysymly tenkelary oraga başladylar. Mähriban Arkadagymyz kärendeçi daýhanyň ýerleri ekişe taýýarlamakdan hasyl ýygymyna çenli ähli pursatlarda ýerine ýetirilýän işler bilen gyzyklandy. Kärendeçi özüniň ata-babalarynyňam daýhan bolandyklaryny, özüniňem ýaşlygyndan ykbalyny topraga baglandygyny, halal zähmeti bilen bagt tapandygyny gürrüň berdi. Soňra hormatly Prezidentimiz türkmeniň bereketli ak bugdaýyny ösdürip ýetişdirmek, netijede bolsa, bol hasyl almak bilen baglanyşykly pähimleri aýtmak bilen, söhbetdeşligi dowam etdi. Ata-babalarymyz Dökün bolmasa, ekin bolmaz diýipdir. E, oň yzyndan bar-a, ýene-de bir pähim bar. Bäş aýda bir garş öser. Bir aýda bäş garş. öz öründe. Sebäbi ol dogry aýdýar, görýän ata-babalarynyň ol öňem ushrak ylmy tarapdan esaslandyryp, e, bäş aýyň dowamynda näme berseň, sen oňa suw ber, küküni egle, küküp ekýär. Döküni elekden geçirip, sepeleseň-ä ondan ol ösýär. Indi biz döwrebap seretmeli bu zatlar. Ylmy tarapdan esaslandyrmaly.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenilen möhletlerde geçirilmegine uly ähmiýet berilmelidigini belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeler berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz kärendeçiniň maşgala, durmuş ýagdaýy bilen gyzyklandy. Kärendeçi daýhan mellek ýerinde miweli bag ösdürip ýetişdirýändigini, hojalyk üçin zerur bolan mal-garalarynyň bardygyny aýdyp, Döredilýän mümkinçilikler üçin mähriban Arkadagymyza ähli kärendeçileriň adyndan alkyş sözlerini beýan etdi. Soňra hormatly Prezidentimiz hasyl ýygnalan meýdanlary synlady. Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň tehnikalarynyň öndürijilik kuwwatynyň ýokary bolşy ýaly, olaryň hasyly ýitgisiz ýygnamakda tapawutlanýandygyny bellemeli. Hormatly Prezidentimiz halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamagyň ynsan üçin bagtdygyny belläp, daýhan yhlasy bilen ýurdumyzda bereket bolçularyň döredilýändigine guwanýandygyny aýtdy. Bereket öndürýän daýhanlaryň ýanyna gelip, olaryň armasyny ýetirmegiň döwletli işe goşant höküminde görülýändigini belläp, mähriban Arkadagymyz kärendeçi daýhana asylly işiniň yrsgally bolmagyny arzuw etdi. Mähriban Arkadagymyz bereketli toprakdan bol hasyl öndürýän zähmetsöýer gallaçy kärendeçä özüniň sowgadyny gowşurdy. Soňra döwlet Baştutanymyz şu ýylky bugdaý hasylynyň unundan taýýarlanan pişmedir çörek bişirýän gelin-gyzlaryň ýanyna geldi. Hormatly Prezidentimiz Marydaky Döwlet energetika institutynyň okuwdan boş wagtlary gallaçylara kömek berýän talyp gyzlarynyň we mugallymyň asylly işi ýerine ýetirýändiklerini belledi. Munuň özi döwletli tutumlaryň asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeler bilen üýtdürilýändigini äşgär edýän pursatlardyr. Hormatly Prezidentimiz gelin-gyzlara alyp barýan asylly işlerinde üstünlikleri arzuw edip, olara özüniň sowgatlaryny gowşurdy. Şeýle hem bu ýerde ýurdumyzyň seçgiçi alymlary tarapyndan ylmy esasda taýýarlanan gowaça hem-de bugdaý tohumlarynyň, çörek we çörek önümleriniň sergisi görkezildi. Döwlet daş-torumyzda görkezilýän tohumlyk serişdeleriň ähmiýetli aýratynlyklaryna gyzyklandy. Olaryň hatarynda gallaçy kärendeçi Amangeldi Pürsähedowyň eken Goşant atly bugdaý tohumam bar. Bellenişi ýaly, bugdaýyň bu görnüşi ýerli toprak-howa şertlerine ylaýyk gelmek bilen, ol hasyllygy, kesele durumlylygy hem-de däneleriniň doklugy bilen tapawutlanýar. Şu pursatda täze hasylyň unundan bişirilen pişme we çörek hormatly Prezidentimize hödürlendi. Döwlet Baştutanymyz täze hasylyň bereketli bolmagyny dileg edip, çöregi bu ýerde guralan çärä gatnaşyjylara paýlady. Hemmeler bir döwüm çörek alyp, babadaýhan yhlasy bilen kemal bolan halkyň bereketiniň köp bolmagyny dileg etdiler. Soňra mähriban Arkadagymyz şöhratly pederlerimiziň döreden gymmatlyklarynyň, halal zähmetiň, daýhan yhlasynyň mynasyp derejede wasp edilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklar berdi. Amala aşyrylýan asylly işler ýurdumyzyň ýeten derejesini giňden beýan etmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz gallaçy kärendeçiniň zähmetiniň ýurdumyzda azyk bolçulygynyň has-da üpjün edilmegine mynasyp goşantdygyny belläp, oňa edýän yhlasy üçin minnetdarlyk bildirdi. Gahryman Arkadagymyz,
Size gelip şunça hormat edeniňize ullakan minnetdarlygymyzy bildirýäris. Ýoluňyz ak bolsun Gahryman Arkadagymyz. Ogullara salam aýt. Bagtda görşeli şundala toýda görşeli indikibizä nesip etsin geleris nesip bolsa.
Häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda alnyp barylýan işleriň sebitleriň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmeginde ähmiýetlidigini belläp, hormatly Prezidentimiz ol işleriň netijeli häsiýete eýe bolmalydygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, telekeçiligiň, söwda toplumynyň, hyzmatlar ulgamynyň döwrüň talabyna laýyk ýagdaýda kämilleşdirilmeginde möhüm orun eýelemelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklar berdi. Soňra mähriban Arkadagymyz bu ýerden welaýatyň Oguzhan etrabyna tarap ugrady. Az salymdan hormatly Prezidentimiz welaýatyň Oguzhan etrabynyň çäginde alma bagyny ösdürip ýetişdirýän Erkin gurluşyk hususy kärhanasynyň ekerançylyk meýdanyna geldi. Ýeri gelende aýtsak, soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeçileri beýleki ugurlarda bolşy ýaly, oba hojalyk önümçiliginde-de işjeňlik görkezýärler. Telekeçileriň oba hojalyk önümlerini öndürmekleri, ekerançylyk bilen meşgullanyp bilmekleri üçin ýörite ýer bölekleri bölünip berilýär. Topraga yhlas edýän telekeçiler ýerden bol hasyl almagyň hötdesinden gelýärler. Şeýle telekeçi daýhanlaryň Mary welaýatynda-da bardygyny bellemeli. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy hususy kärhananyň ýolbaşçysy mähirli garşylady. Men Toýly Şaryp erkin uruşyk hususy kärhananyň ýolbaşçysy Mähriban Arkadagymyz, hususy kärhanamyz ekin meýdanyna hoş geldiňiz. Siziň öňden we jytly syýasatyň netijesinde, ýurdumyzda daşy ýurtdan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça döwlet maksatnamasyna Türkmenistanda, Öndürilýän önümleri daşary ýurtda iberilýän mukdaryny artdyrmak boýunça döwlet maksatnamasyna laýykda hormatly Prezidentimiz bize üç ýüz gektar ýer berildi, hormatly Arkadagymyz. Şu wagt kyrk gektar ýerinde alma, kyrk gektar ýerinde üzüm baglary ýetişdirildi Arkadag Prezidentimiz. Garpyz özüň ekdiň bu? Ýerli garpyzlarymyz hormatly Prezidentimiz. Şu ýa? Ýerli, hawa. Şu nädip ýaly?

Tamamlamak üçin ýedi ýüz elli mal saklamak üçin şu ýerde ýük batyryldy.
Şu wagt Tatarstandan, Russiýa Federasiýasyndan getirip gurmakda. Amatly motaýyňky. Hawa, hormatly Prezident. Bizden kömek gerekmi? Köp sag boluň, hormatly Prezident.
Hormatly Prezidentimiz telekeçiniň alyp barýan işleri miweçiligi ösdürmäge, azyk bolçulygyny üpjün etmäge gönükdirilen şertler bilen gyzyklandy. Bellenişi ýaly, bu ýerde Erkin gurluşyk hususy kärhanasyna degişli ýeriň umumy meýdany alty ýüz kyrk gektara barabardyr. Onuň on gektarynda ot-iýmlik ekinler ösdürilip ýetişdirilýär. Bu ýerde, esasan, bagçylyga uly üns berilýär. Ir-iýmişli baglaryň hatarynda alma baglaryna aýratyn üns berilýär. Esasan-da, bu ýerde sary alma ösdürilip ýetişdirilýär. Döwlet Baştutanymyz telekeçiniň ösdürip ýetişdirýän baglaryny synlady. Bu ýerde almanyň ýerli toprak-howa şertlerine laýyk gelýän görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. Telekeçiniň belleýşi ýaly, üç ýyl mundan ozal ekilen bag nahallary häzirki döwürde hasyl berip başlady. Şeýle hem telekeçi bu ýerleriniň ozal şorlaşyp ýatan ýerlerdigini, ony doly özleşdirip, taba getirendiklerini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz ir-iýmişli baglary, aýratyn-da, almany ösdürip ýetişdirmegiň ynsan saglygy üçin bähbitlidigini belledi. Almanyň düzüminiň çagalaryň irki ösüşi, eneleriň saglyk ýagdaýynyň berkidilmegi üçin zerur bolan ýokumly serişdelere baýdygyny belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz telekeçiniň alma ösdürip ýetişdirmek ornunda peýdalanýan usullar bilen gyzyklandy. Telekeçi alma ekilen meýdanyň tutuş üstüniň ýerli polipropilennen edilen ýörite örtük bilen basyrylandygyny, onuň ýiti gün şöhlesiniň miwäni ýakmazlygy üçin bähbitlidigini aýtdy. Şeýle hem bu ýerde suwaryşyň, dökün bermegiň kämil usullary, täzeçil tehnologiýalar ulanylýar. Bu bolsa hormatly Prezidentimiziň ähli ugurlary häzirki zaman ylmynyň ýokary gazananlaryny ösdürmäge ornaşdyrmak boýunça öňe sürýän başlangyçlarynyň rowaçlyklara beslenýändigini äşgär edýär. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde alnyp barylýan işlere kanagatlanma bildirip, gadymy döwürlerde-de pederlerimiziň gögerkerançylygy, miweçiligi ösdürmegiň oňyn däplerini döredendigini belledi. Umuman, halal zähmet eşretli durmuşyň sakasy bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz telekeçi bilen bolan söhbetdeşligiň barşynda bu ýerde zähmet çekýän işgärleriň iş şertleri bilen gyzyklandy. Şu wagt elli bäş adam şu ýerde, hormatly Prezident. Sag ýylyňda.
Şu ýerde elli bäş adam işleýär, hormatly Prezident. Hem-de köpeldýär. Köpeljek ýüz adam, hawa, iş orunlary.
Hemme mümkinçilikler, ýaşamaga siziň döwlet adam üçindir diýen ýörelgäňizden, hormatly Prezident, ýaşamaga, işlemäge hemme şertler döredilen, hormatly Prezidentimiz. Sag boluň. Şu ýerde hem bir ýaşaýyş jaýlarymyz hem gurnalar nesip bolsa şu ýyl nesip bolsa öňümizdäki ýyllar hem mallary açyp toplama ýüz ýüz elli adamy ekdirjek Alla. Syýasat onda welin döwlet adam üçindir diýdi. Hem ine täze ugur onda-da bize gerek halkymyza. Üstünde-de iş orun. Ujypsyz zähmediňize uly hormat goýup geldiňiz hormatly Prezidentimiz Arkadagly Prezidentimiz köp sag boluň. Şunda sen öz ýaş bolsaňa şu wagtdan eýýäm bu zatlara baş urýan bolsaň onda indi geljek öňde sen. Adam diýen özüni durmuşda zähmete uýmasa onda bir durmuşyň gadyr-gymmadyny bilmeý diýýän. Görýän sen özüň gowy kärensiň zat. Özüňden men özümi gaty bagtly saýýan iki müň on ýedinji ýylda Ahal welaýatynyň Agoýunda ýaňy telekeçiligiň adyndan çykyş etdim şo wagtam şu ýylam şul almalar ekilipdida. Görýäňmi bu özüne maksat goýdy. Bu maksat muradyna ýetip dur üstesine-de uly iliň içinde söz ber sözünede durup nä türkmençilik nä mertlik. Arkadag prezident köp sag boluň. Şeýle hem söhbetdeşligiň barşynda döwlet Baştutanymyz telekeçä miweleriň başga-da birnäçe ýokumly görnüşlerini ekmegi maslahat berdi. Hormatly Prezidentimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, önümiň gaýtadan işlenmegine-de ähmiýet bermegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunlukda, artyk galýan önümler gaýtadan işlenilip, olardan şerbetli içgiler, mürepbe taýýarlanylsa, ykdysatda aýdan bolşy ýaly, adamlaryň sagdyn iýmitlenmegi babatda-da bähbitli bolar. Şeýle hem ýurdumyzda ýetişdirilýän gök-bakja we miwe önümleriniň häzirki zaman barlaghanalarynda olaryň ýokumlylyk derejesiniň kesgitlenmeginiň zerurdygyny belläp, hormatly Prezidentimiz bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýerde welaýatyň oba hojalyk pudagynyň gazananlarynyň sergisini synlady. Onda ýerli gök-bakja we miwe önümleri görkezildi. Oba hojalyk önümlerini öndürijileriň döwlet tarapyndan toplamlaýyn gollanylmagy netijesinde welaýatda daşary ýurtlardan getirilýän önümleri ýurdumyzda öndürmek we ilaty özümizde öndürilýän ter, gök, bakja we miwe önümleri bilen üpjün etmek boýunça maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Welaýatyň tebigy-howa şertlerine laýyklykda, ekin meýdanlaryndan we suwdan rejeli peýdalanmagyň, ýörite tehnikaleri netijeli ulanmagyň, öňdebaryjy agrotehniki usullardan peýdalanmagyň hasabyna gazanylýar. Sergide miweleriň, gök we bakja ekinleriniň dürli görnüşleri türkmen topragynyň yrsgal bereketinden hem-de hasyllylygyňdan habar berýär. Oba zähmetkeşleri özleri barada döwletimiz tarapyndan yzygiderli edilýän aladany duýup, joşgunly we ýokary ruhubelentlik bilen yhlasly zähmet çekýärler. Eziz Diýarymyzda häzirki wagtda ekerançylarymyz, daýhanlarymyz tarapyndan miweli baglaryň, gök bakja ekinleriniň bol hasyly ýetişdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, bi önümleri diňe bir ter görnüşinde ulanmak bilen çäklenmän, eýsem olary gaýtadan işlemek we uzakmöhletleýin saklamak örän derwaýys meseleleriň biridir. Şu maksat bilen, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde sowadyjy enjamlar bilen üpjün edilen ammarlar yzygiderli gurulýar. Ýurdumyzyň azyk bolçulygynyň döredilmeginde telekeçiler öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olar ýokary tehnologiýaly döwrebap önümçilik toplumlaryny, ýyladyşhanalaryny gurýarlar. gaýtadan işleýän senagatyň täze düzümlerini önümçige ornaşdyrýarlar. Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk pudagynyň düşewüntliliginiň has-da ýokarlandyrylmagyna hem-de tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyna, gaýtadan işleýän düzümleriň döwrebaplaşdyrylmagyna, ýokary hilli oba hojalyk önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn çäreleriň kabul edilmeginiň bäsleşige ukyply oba hojalyk pudagyny kemala getirmegiň zerur şerti bolup durýandygyny hemişe belleýär. Ekologiýa taýdan arassa önümçigiň artdyrylmagy bereketli saçaklarymyza ýylyň ähli paslynda ýokumly gök-bakja önümlerini ýetirmekden ybaratdyr. Oba milli maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegem munuň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, türkmen döwleti oba hojalyk önümleriniň öndürilmeginde özüni üpjün edip bilýän döwlet bolmalydyr. Bazarlarymyz dürli önümlere baý bolup, türkmenistanlylaryň ýokumly iýmitlere isleglerini üpjün etmelidir. Şunda topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän alymyň gazananlaryny önümçilige giňden ornaşdyrmaga hem-de oba hojalyk ekinlerine ideg etmek boýunça hemme zerur agrotehniki çäreleriň öz wagtynda geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidir. Ösüşleriň täze belentliklerine barýan Watanymyzda topraga ykbalyny baglan, oňa yhlasly zähmetini siňdirip, bol hasyl öndürýän ekerançylarymyzy we daýhanlarymyza öndürijilikli işlemäge, mukaddes toprakdan bol hasyl alyp, halal zähmetinden baýamaga ähli zerur şertler döredilýär. Obalarda düýpli özgertmeleriň yzygiderli dowam etmegi oba hojalyk önümçiliginde zähmet çekýän adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli gowulandyrýar, olaryň işine we durmuşyna täze öwüşgin çaýýar. Hormatly Prezidentimiz telekeçi daýhana Watanymyzyň azyk howpsuzlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, ýurdumyzyň bazarlarynda bolçulygy has-da üpjün etmäge goşýan saldamly goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Rehmet rehmet aňyrsyna-da näme ýatyr umumy ýurdumyzyň şunak asudalygy, abadançylygy, bagtyýarlygy ýatyr. Parz işler edýäň. Saňa mundanam beýläk uly üstünlik gazananyň weziriňe ýetsin, oň arty bilen bolsun diýýän. Nesibäň bilen. Minnetdar edýän işiňe. Ýene-de Rezil hana mundanam beýläk hem uly üstünlikler tüýs ýürekden arzuw edýän sag-aman işine. Sag bol.
Mähriban Arkadagymyz özüniň minnetdarlygyny bildirip, telekeçi daýhanyň maşgala agzalaryna ajaýyp sowgatlaryny gowşurdy. Gijämi gününi özü işläp hormatly Arkadagymyz. Köp sag boluň. Ýaly gelende taňry ýalkasyn hormatly Prezident.
Hormatly Prezidentimize bu ýerde alnyp balýan işleriň hemmetaraplaýyn ösdürilmeginiň, onuň bähbitli taraplarynyň açylyp görkezilmeginiň ähmiýetini belläp, oňa toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidigini aýtdy. Munuň özi ýurdumyzyň önümçilik mümkinçilikleriniň artdyrylmagynda, azyk howpsuzlygynyň berkidilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Şeýlelikde, bu ugurda baş başlanan özgertmeler maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilmelidir. Döwlet Baştutanymyz welaýatyň durmuş düzümini gowulandyrmak, öndürilýän önümleriň möçberlerini we görnüşlerini artdyrmak meseleleriniň wajypdygyny aýdyp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň döwrüň talabyna laýyk derejede we ylmy esasda ösdürilmelidigini belledi. we hemmelere öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady. Soňra hormatly Prezidentimiz Mary welaýatyna bolan iş saparyny tamamlap, Mary şäheriniň Halkara howa menziline geldi. Bu ýerden döwlet Baştutanymyzyň uçary paýtagtymyza tarap ugur aldy. Az salymdan hormatly Prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gelip gondy. Bu ýerde hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar.
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek hemem umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň ýanynda döredilen iş toparynyň nobatdaky maslahaty geçirildi. Düzümine Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň tejribeli hünärmenleri, bilermenleri, Jemgyýetçilik birleşikleriniň, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň, Ylymlar akademiýasynyň wekilleri, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary iş toparynyň iki müň ýigriminji ýylyň onunjy maýynda geçirilen nobatdaky maslahatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň metbugatda çap edilen taslamasy boýunça gelip gowşan teklipler we bellikler düýpli öwrenildi. Türkmenistanyň kanun çykaryjy wekilçikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen baglylykda ýurdumyzyň hereket edýän Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda, Türkmenistanyň Konstitusion Kanunyna, Türkmenistanyň Mejlisi hakynda Türkmenistanyň Kanunyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine we beýleki birnäçe kanunlara degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmegiň meselelerini hemem bu ugurda oňyn halkara tejribesini ara alyp maslahatlaşdylar. Maslahatda ýurdumyzda amala aşyrylýan Konstitusion özgertmeler bilen baglylykda, käbir ministrliklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda alnyp barylýan işler barada ulag iş toparynyň düzümine girýän wekilleriň habarlary diňlenildi. Çykyşlarda milli Liderimiziň öňe süren konstitusion özgertmelerini durmuşa geçirmek boýunça degişli ministrliklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda alnyp barylýan işler barada habar berildi. Şunda döwleti dolandyrmagyň demokratik ýörelgelerini Mundan beýlägem kämilleşdirmek boýunça Gahryman Arkadagymyzyň taryhy başlanjynyň ilatymyz tarapyndan doly goldawa eýe bolýandygy aýratyn nygtalyp geçildi hemem ýurdumyzy demokratiýalaşdyrmak ugrunda taryhy özgertmeleri durmuşa geçirýän Milli Liderimize alkyş sözleri aýdyldy. Şunuň ýalam iş toparynyň maslahatynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň işini kämilleşdirmek baradaky taryhy başlanjynyň möhüm ähmiýetini Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasynda beýan edilen kadalaryň many-mazmunyny ilata düşündirmek, berilýän teklipleri düýpli öwrenmek boýunça topar agzalarynyň meýilnama esasynda alyp barylmaly işleri ara alyp maslahatlaşyldy we oň netijelerini ýokarlandyrmak boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi. Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň serhedinde ýerleşen Sarahs gözegçilik-geçiriş nokadynda Tejen derýasynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsi ulanmaga berildi. Täze awtomobil köprüsi iki gatnaw zolagyndan ybaratdyr. Inženerçilik-tehniki we ulanyş ölçegleri boýunça köpri gurluşygyň halkara kadalaryna kybap gelýär. Ol agram, ýük göterijilik, köpriniň üstünden geçýän awtoulaglaryň hereketiniň tizligi göz öňüne tutulyp bina edildi. Gurluşykda ýokary seýsmiki durnuklygy hemem beýleki tehniki häsiýetnamalary üpjün edýän ýokary berkligi bolan gurnamalar peýdalanyldy.
Derýanyň iki tarapynda-da baýramçylyk ýagdaýy dabaralanyp, aýdym-sazlar ýaňlandy. Bi waka iki döwletiň köpasyrlyk tejribesindäki dostlugyna we hoşniýetli goňşuçylygyna, doganlyk halklaryň medeni-ruhy umumylygyna esaslanan gatnaşyklaryň taryhyndaky ýene-de bir ähmiýetli waka boldy. Munuň özi mähriban Arkadagymyzyň döwletara söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmekde örän möhüm orny eýelän ulag ulgamyndaky özara gatnaşyklaryň işjeňleşmegine gönükdirilendir. Şeýle-de Ahal welaýatynyň häkiminiň we Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň Horasan Rezawi welaýatynyň häkimi hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň ýol we şähergurluşygy ministri bilen göni wideoaragatnaşyk arky duşuşygy boldy. Taraplar Tejen derýasynyň üstünden täze awtoulag köprüsiniň gurluşygynyň tamamlanmagy bilen birek-bire gutlap, iki ýurduň Prezidentleriniň arasynda ozal gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly ulag hem-de söwda-ykdysady ulgamlarda geljekki hyzmatdaşlyk barasynda pikir alyşdylar.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň Lebap welaýatyna bolup, bu ýerde oba hojalyk ulgamynda alnyp barylýan işler bilen tanyşmaklygy, babadaýhanlar bilen söhbetdeş bolmagy welaýatyň bagtyýar ýaşaýjylaryna buýsanç duýgularyny döretdi. Şu mynasybetli geçirilen maslahatda mähriban Arkadagymyza hoşallyk sözleri ýaňlandy.
Hormatly Arkadagymyzyň Lebap welaýatyna iş saparynda bolup, oba hojalyk ulgamynda alnyp barylýan işler bilen tanyşmagy, hususan-da, welaýatyň Çärjew etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň bol galla hasylly bereketli pellerinde kärendeçi daýhanyň ýetişdiren ak bugdaýly meýdanda galla oragyna başlap bermekligi, kärendeçiler we ýer almasyny ýetişdirýän hususyýetçiler bilen söhbetdeş bolmagy, Olaň armasyny ýetirip, gymmatly maslahatlar bermekligi welaýatyň bagtyýar ýaşaýjylarynda buýsanç we çuňňur hoşallyk duýgularyny döretdi. Muň şeýledigini Lebap welaýat häkimliginde il sarpaly ýaşulyň, kümüş saçly eneleň, Mejlisiň deputatlarynyň, dürli ulgamda zähmet çekýän raýatlarymyzyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, Talyp ýaşlaň gatnaşmaklarynda geçirilen hoşallyk maslahatym bütin aýdyňlygy bilen subut etdi. Lebap welaýatyna iş sapary mahalynda Arkadag Prezidentimiziň Çärjew etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän bol galla hasyly ýetişdirilen meýdanlarynda gallaçy kärendeçiler hemem tebigy ekin daýhan hojalygynda bolup ýer almasynyň bol hasylyny ýetişdirýän hususyýetçiler bilen söhbetdeş bolmagy, olaň alyp barýan işleri bilen içgin gyzyklanmagy Olara gymmatly maslahatlar bermekligi hormatly Arkadagymyzyň babadaýhanlarymyza, oba ilatyna goýýan belent sarpasynyň aýdyň subutnamasydyr diýip çykyş edenler hoşallyk bilen aýtdylar. Lebap welaýatyna iş sapary mahalynda Gahryman Arkadagymyzyň kärendeçileriň ýaşaýyş-durmuş şertleri, maşgala ýagdaýy, ekerançylyk babatynda alyp barýan işleri bile içgin gyzyklanmagy hormatly Arkadagymyzyň zähmetsöýer babadaýhanlarymyza goýýan belent sarpasynyň aýdyň ýüze çykmasydyr. Bu bolsa ene toprak bilen bagry badaşan daýhanlarymyzyň ruhy dünýäsini has-da galkyndyryp, ýerden bol hasyl almaklyga, şonuň bilen birlikde, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmeklige ýardam edýär diýlip, maslahatda çykyş edenler nygtadylar. Hoşallyk maslahatyna oňa gatnaşyjylar tarapyndan hormatly Arkadagymyzyň Lebap welaýatyna iş sapary mahalynda oba hojalyk ulgamynda alnyp barylýan işler bilen tanşyp, babadaýhanlarymyza beren gymmatly maslahatlary, Bu ulgamda berýän ähli taraplaýyn ýardamlary üçin hormatly Arkadagymyzyň adyna Ýüzlenme kabul edildi.
Häzirki wagtda mähriban Arkadagymyzyň ak patasy bilen galla oragynyň badalgalan ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümiň ýokary guramaçylykly, çalt we isripsiz alnyp barylmagy ugrunda ülkämiziň oba hojalykçylary, edermen babadaýhanlary üçin ähli mümkinçilikler, zerur şertler döredilip, päk zähmet gaýnap-joşýar. Ýokary depginlerde ýaýbaňlandyrylan jogapkärli möwsüme milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen daşary ýurtlardan satyn alnan kuwwatly däne orujy kombaýnlaryň, ählamatlyklary bolan ýük göteriji awtoulaglaryň çekilmegi, tolkunlap öwsün atýan tyllaýy öwüşginli bereketli galla meýdanlarda öndürijilikli zähmetiň ýola goýulmagyny üpjün edýär. Mälim bolşy ýaly, biziň ýurdumyz gadymyýetden ekerançylyk medeniýetiniň has ösen mekany bolup, guşgursak ak bugdaýyň ata watany hasaplanýar. Kemala getirilen galla hasyly üçin kärendeçi babadaýhanlar bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtynda, bada-bat geçirilmegem zähmetsöýer babadaýhanlarymyzyň yhlasyny goşalandyrýar. Bank hasaplaşyklarynyň häzirki zaman kämil usullary gallaçy kärdeneçiler üçin hem örän amatly bolup, çekilen zähmetiň hözirini görmäge, söwda nokatlaryna bökdençsiz nagt we nagt däl hasaplaşyk işlerini geçirmäge giň mümkinçilikleri döredýär. Ýurdumyzyň gallaçy kärdeneçileri, ussat oba hojalykçylary Berkarar Watanymyzyň oba senagaty toplumyny ösdürmekde ýaýbaňlandyrylan döwlet syýasatlary üçin Mähriban Arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ilatyny we agybazarlarymyzy ýylyň bütin dowamynda ter we gök önümleri bilen üpjün etmekde öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmäge Mary welaýatynyň gök ekrançylary bilen birlikde işewür telekeçilerem öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Mary şäherindäki Miweli ülke hususy kärhanasynyň işçilerem bereketli topragymyzda ýetişdirilýän önümleri sowadyjy ammarlara ýerleşdirip, olary terligi bilen ilatymyza ýetirmekde mynasyp işleri alyp barýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Miweli ülke hususy kärhanasy welaýatda dürli görnüşli azyk önümlerini öndürmekde öndürijilikli işleýän kärhanalaryň hatarynda tanalýar. Hususy kärhananyň çäginde önümçilik toplumy bilen bir hatarda gök we bakja önümlerini saklar ýaly iki müň tonnalyk sowadyjy ammar hem bar. Ösen döwletleriň iň kämil sowadyjy tehnologiýalary ornaşdyrylan bu iri göwrümli sowadyjy ammar hususy kärhananyň öz serişdeleriniň hasabyna bina edilipdir. Dünýä ülňülerine laýyk gurlan ammaryň ähli bölümleriniň sowuklyk derejesiniň kada laýyk saklanmagy kompýuter ulgamy arkaly ýerine ýetirilýär. Miwe önümleriniň terligini we olaň harytlyk durkuny saklamagyny üpjün etmek ýaly işlere hususy kärhananyň tejribeli hünärmenleri tarapyndan yzygiderli gözegçilik edilip durulýar.
Häzirki döwürde ýurdumyzdaky özgertmelere bagyşlanan çäreleri işjeň häsiýete beslenýär. Olaryň ählisi hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbidine gönükdirilen işleriniň özboluşly beýanyna öwrülýär.
Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetinde talyplaryň bu ýokary okuw mekdebiniň gutardyş dabarasy dürli çäreler bilen utgaşdy. Milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan nebitgaz pudagy üçin hünärmenleri taýýarlaýan uniwersitetde talyplara halkara ülňülerine laýyk gelýän bilimleň berilmegi, olaryň saýlap alan ugurlary boýunça ökde hünärmenler bolup ýetişmeklerine ýardam berýär. Dabarada çykyş eden uçurymlar ýokary derejede bilim almak ugrunda döredilen amatly şertler we bildirilýän yzygiderli alada üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýdyp, öz öňlerinde goýlan jogapkärli wezipeleri abraý bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar. Ýokary okuw mekdeplerini tamamlaýan uçurymlaryň hormatyna guralan dabaralaryň belent ruha beslenen aýdym-sazly çykyşlar bilen utgaşmagy ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýändigini alamatlandyrdy. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda Ýaş alymlar merkezi, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasy bilen Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda Ylymly ýaşlar, berkararlygyň binýady atly ylmy-taslamalaryň sergi-bäsleşigine ýurdumyzyň ylym we bilim edaralaryndan, şol sanda ýokary okuw mekdeplerinden, orta mekdeplerden, ylmy-barlag we ýörite orta okuw mekdeplerinden ylmy taslamalar bilen ýaş alymlar gatnaşdylar. Innowasion ýarmarkasyna ýaş alymlaň iň gowy işleri bilen tanyşmaga telekeçiler, dürli döwlet edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Bäsleşikde köpçülikleýin we özbaşdak taslamalardyr işläp taýýarlamalaryň köp sanlysy görkezilip, olaryň ylmy taýdan ähmiýetlidigine bilermenler tarapyndan baha berildi. Ylym bilen bilim önümçiliginiň ýakyn hyzmatdaşlygynda ileri tutulýan ugurlar anyklaşdyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mynasyp döwrebap ylmy ukyp-başarnyklary bolan alymlary kemala getirmekde hormatly Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýokary derejede işlenip düzülen we durmuşa ornaşdyrylýan ylym syýasatyny durmuşa geçirmek üçin ýaş alymlara ähli ylmy edaralarynda giň mümkinçilikler döredilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň orta mekdeplerinde sapaklar öňdebaryjy usullarda guralyp, okuwçy ýaşlaryň bilimlerini özleşdirmeklerine ýardam edýär. Mundan başga-da, kompýuter tehnologiýalary bile üpjün edilen mekdeplerde okuw maksatnamasy esasynda bu ugurdan ýörite dersler geçirilýär. Bu bolsa ýaşlaryň eýýäm mekdep döwründe tehnologiýalar bilen gyzyklanmagy, özleşdirmegi üçin döredilen uly mümkinçiliklerdir. Bäsleşigiň ýeňijilerine diplomlar we sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly ýigrimi bäş ýyllyk baýramy hemem Ylymlar güni mynasybetli ylym bölüminiň we Ýaş alymlar we hünärmenler geňeşiniň bilelikde guramagynda Bitarap Türkmenistanda ylmyň we tehnologiýalaryň ösüşinde ýaş alymlaryň orny atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda hormatly Arkadagymyzyň ylmy özgertmeleri we bu ugurda ýetilen sepgitlerde döwrebap hünärmenleň we ylmy işgärleri taýýarlamagyň orny, ýaş alymlaň ylmy-barlag işlerini kämilleşdirmekde sanly ylym ulgamynyň ähmiýeti, ýurdumyzda takyk ylymlary ösdürmekde döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde ýaş alymlaň orny boýunça çykyşlar edildi. Şoň ýaly-da Ylymlar güni mynasybetli ýaş molumlaň, hünärmenleň we talyp ýaşlaň arasynda taslama we döredijilik bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşige Türkmen döwlet uniwersitetinden talyp ýaşlar Türkmenistanda ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda taýýarlanan taslama we dörüjilik işleri bilen gatnaşdylar.
Hormatly adamlar! Ine bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şu gün onunjy iýunda sagat ýigrimiden on birinji iýunda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, günde ugurdan teýle sekuntda dokuz-on dört metr ýetýän şemal öser. Howa gijesine ýigrimi iki, ýigrimi ýedi gradus maýyl, Gündizine otuz bäş, kyrk gradus yssy bolar. Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, günordan teýle sekuntda dokuz, on dört metr etýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi, ýigrimi iki gradus maýyl, gündizine otuz üç, otuz sekiz gradus yssy bolar. Mary welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günordan tigri sekuntda dokuz, on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maýyl, gündizine otuz üç, otuz sekiz gradus yssy bolar. Lebap welaýatynda az bulutly howa bolup, demirgazyk günordan tl sekuntda dokuz, on dört metr etýän şemal öwser. Howa gijasine on dokuz, ýigrimi dört gradus maýyl, gündizine otuz iki, otuz ýedi gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatynda az bulutly howa bolup, demirgazyk günordan teýli sekuntda dokuz, on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on sekiz, ýigrimi üç gradus maýyl, gündiziniň otuz iki, otuz ýedi gradus yssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, günordan teýle sekuntda dokuz-onki metr ýetýän şemal öser. Howa gijesine ýigrimi-ýigrimi iki gradus, gündizine otuz dört-otuz alty gradus maýyl bolar.